Язмыш сыныймы, әллә шаяртамы? Әле инде чын күңелдән теләгән теләкләрем кабул булып, кайчан да булса язмыштан бүләк хәлендә әйләнеп кайтамы? Бүгенге хатны укыгач нәкъ менә шундый сораулар туды. Эфирда язмышлар ярында тапшыру. Студиядә Лилия Закирова. Хәерле кич. Тапшыру гадәттә хатын-кызлар күбрәк шалтыратса да, иратлар да тыңлый дип ышанып әйтә алабыз. Чөнки эфирдан тыш алар безнең белән элемтәгә керәләр, үз фикерләрен белдерәләр. Нишлисең бит, табигатькә каршы барып булмый, ират-ират булып кала. Ул күңелен ачып саларга атлыгып тормый. Аның холкы шундай. Шулай да Көннең бер көнендә ниндидер этәргеч алып, иратлар да кулларына каләм ала. Аңлагансыздыр, бүгенге хат авторы ир егет. Әйдәгез, хатны ачабыз.
Тапшырылмаган хатлар.
Исәнмесез, күңел радиосы. Җой чыкканда язмышлар ярында тапшыруын тыңларга тырышам. Ират булсам да, кайсы бер язмышлардан күзгә яшьләр килә. Бер ханым үзенең әбисенең тормышы, егезәк егетләр белән булган язмышын язып җибәргән иде. Мин дә әбиемнең тормышында булган бер хәл һәм күп еллардан соң сүтелгән төен турында язарга булдым. Исеме Мәсләх була, миңа 53 яшь. Сүземне әбинең әнисе карт әбидән үк башлыйк әле. Аны 17-се тулгач кияүгә бирәләр. Димләп кенә кавышкан пар булса да, алар бер-берсен бик тә ярата. Өч балалары туа, ике кыз, бер малай. Берсе минем әбием була. Башка чыгарга өй җиткереп йөргәндә сугыш башлана. Бу инде революциягә кадәрле сугыш була. Ире сугышта халәк була аның. Карт әби өч бала белән тол кала. Әле һаманда тел яшергән, эшкә бик тә уңган киленне читкә җибәрергә теләмәгән кайнатасы үзенең төпче кулына кияүгә биргә була. Шулай итеп, карт әби Иренең бер туган энесенә кияүгә чыга. Бик тә чибәр кеше булса да, гомерем буена ярата алмыйча яшәдем. Үз иремне оныта алмадым дип сөйли торган була ул әбигә. Әти сүлгәндә минем әби Гайшәгә 8 яшь, энесе Миңнуллага 7, сеңлесе Зәйтүнәгә 4 яшь була. Илдә ачлык, балаларны коендырырга мөмкинлек юк. Күпләп кешеләр үлә. Аннары үги әтигә абыйсы балалары булса да, бу өч ятим үги булып кала шул. Үз балалары тууга Гайшә белән Зәйтүнәне балалар йортына тапшыралар. Ул елларда күпләр шулай эшләде дип сөйли дәби. Район үзәгендә урнашкан балалар йортына вакытлыча биреп торып, аларны кире алырга мөмкинлек бар иде, ди Айдол. 8 яшьлек Гайшә интернатта 4 яшьлек сеңлесен кулыннан да ычкындырмыйча тәрбияли. Әнкәйне, авылны сагынып елый иде сеңлем. Һәм бик тә матур итеп җырлый иде. 4 яшьтә генә булса да, сагыну җырын башыннан ахырына кадәр моңлы итеп суза иде ул. Бу вакытлар сагынып сөйләргә кала дигән сүзләре бар иде җырда. Шулай булды да. Гомерем буена сагынып яшим сеңлемне дип. Дога кылган саен, исән була калса юлларын яктырт, үлгән булса, урынын җимахта кыл дип укый иде әби. Алар балалар йортында ике-өч ай яшәгәч, яз җитә. Тугыз яшьле Гайшә бик ялынып сорагач, тәрбиячеләр 23 якрам ераклыкта урнашкан авыллыгына кайтып килергә рөхсәт бирәләр. Мин дә кайтам. Мине монда калдырма дип елаган сеңлесен ул озак юата. Матур итеп чәчләрен тарап үрә. Мин иртәгә иртүк килеп җитәрмен. Сиңа әни пешергән күмәчне алып килермен, дип тынычландыра ул аны. Биш яше тулар тулмас зәйтүне тәрәзә төбенә менеп утыра да, апам, син килгәнче мин монда гына торырмын, озак торма, яме, дип сатып кала. Күз алдымнан һич тә китми. Зәңгәр баш яулыгы белән күзләрен сөртә-сөртә, бит очларын чыкрайтып, яшь аралаш көлеп затып калганы дияби. Мин ничә борылып карасам да, тәрәзәдән мин күмелгәнче кул булгаду. Авылга кайтып кергәч, әни шул кадәр сөенде. Кызым, әтиегезне күндердем. Шушы көннәрдә сезне барып алырга тора идек. Ике генә көн кун да, аннары ат була. Апаеңны бергәләп барып алырбыз, диде. Сөенечләр эчкә сыймады. Ике көннән барган идек тә, соңга калганбыз. Мин кайтып киткән төндә балалар артында янгын чыгып, күпләр янып үлгән.

Әнкәйләр берничә барып эзләп карады, файдасыз. Ә аннары үги әтигә артык тамак нәрсәгә кирәк иде соң ул, дип сөйли иде әби. Мин бәләкәй вакытта әбигә, әби, үзем үсим әле менә, сеңлеңне табып алып кайтырмын дия идем.

Армиягә китеп, Севастопольдә хезмәт иттем. Шунда Михаил исемле рус егете белән дуслаштык. Әллә нигә тартылдык без бер-беребезгә. Ике ел буе бар да уртак булды. Ул яшьли әти әнисен югалткан, әбисе Катя кулында тәрбияләнгән. Ул әбисе турында шул хәтле яратып сөйли иде. Ике сүзнең берендә Шуны искә алды. Авыр яшәгән ул, көчле кеше булган дип соклана иде. Һәм менә бер көнне иртә белән яныма килде дә күргән төшен сөйләде бу. Борчылган. Достым минем әбигә нидер була. Атка утырды да сау буллашып каядыр китте. Ләкин йөзе минем әби, ә киемнәре безнеңчә түгел, башка милләтнеке. башка милләтчә киенгән иде, диде ул. Шул көнне кич белән миңа хәбәр килде. Аның әбисе түгел, минем Гайшә бием үлгән иде. Эх, Миша, син минем урынга төш күргәнсең бит дип еладым мин. Шунда әбигә биргән антымны үти алмавым хакында, югалган сеңлесе хакында сөйләдем. Михаил сәерсенеп тыңлады да, кара әле. Туган еллар да туры килә. Минем әби дә бит балалар йортында янгыннан исән калган. Поезд белән каядыр җибәргәннәр үзен. Монастырьга эләккән дип куйды. Һәм без бу урында сезне өздек. Безнең инде кайтып китәр вакыт җиткән иде. Икебез бер көнне частьтан чыгып киттек. Кайтып күпмедер вакыт үткәннән соң Мишадан хат килеп төште. Бик тә нык кунакка чакыра бу. Әбинең сине күрәсе килә. Миңа калса, синең югалган апаң минем әби булырга тиеш дигән. Озак тормастан киттем мин Кырымга. Ә анда мине Әбидән чак кына яшерәк Гайшә әбинең копиясе каршы алды. Ләкин ул бер авыз татарча сүз дә белми иде. Төне буе сөйләшеп чыкты үзе белән. Алып барган фотоларны карады. Үзенә ике тамчы су кебек охшаган әбиемнең рәсеменә карап озак елады. Балалар йортында янгын чыккач, чак исән кала ул. Чәчләре яна, кулы пешә. Шуны гына хәтерлим. Төтен, кычкырыш, елаш, бер-берсен таптау. Ә аңына килгәндә инде хастаханәдә була. Ничә көн буе поездда барганда йокы аралаш саташып чыга. Хастаханәдән аларны монастырьга озаталар. Анда аңа Катя дип исем кушыла. Анар Харьковка Балалар йортына урнаштырыла. Дүрт яшьлек бала үткәнен, туган ягын, динен, телен оныта. Сымнан күпме генә эзләсә дә, күпме генә исенә төшерергә теләсә дә, кайда туган икәнлеген, авылның исемен дә белми. Үсеп буй җиткәч, кияүгә чыга, ике бала тәрбияләп үстерә. Ләкин язмыш сынавын дәвам итә үзен. Кызы белән кияүе үлгәч, оныгы Михаилны тәрбияли ул. Төшләремә еш кына апаның мине калдырып киткәне. Минем затып калганым керә иде. Мин бит аның исемен дә хәтерләмим. Апа дип кенә дәшә идем, дип сөйли Зәйтүн апа, ягъни Катя апа. Исемен, телен онытса да, теге җырның көен онытмаган ул. Мин гомерем буена шушы көйне көйләп йөрдем. Ул көйнең матурлыгына, русларда, украиннарда юклыгына, аларныкына ошамаганлыгына соклана идем дип көйләп тә күрсәтте. Үз тырышлыгы белән аякка баскан, Тормыш юлында күп кенә сынаулар үтеп, сынмаган Зәйтүнә апага әбинең дәгалары да ярдәм иткәндер мөгаен. Шуннан соң арада хатлар, посылкалар йөрде. Зәйтүн апа 78 яшендә тәвәккәлләп туган авылына кайтты. Әти-әнисенең, апасының туганнарының каберенә барды. Үз телендә нидер сөйләде, укыды. Дине дә башка иде шул аның. Авыл картлары Марҗа карчыгының зиратка кереп чукынуын өнә бетермәсәләр дә, сүз әйтмәдек. Аның монда гаебе юк иде бит. Киткәндә үзе белән туган җир туфрагын алып китте ул. Мин үлгәч, каберемә сибәрсез, диде. Гореф-гадәт, йола, яшәеш кешеләрне үзгәртә икән шул. Әбигә шул кадәр ошаса да, татар карчыкларында була торган нур юк иде аның йөзендә. Шулай да күзләре шул кадәр чиста, сабыр нәкъ менә әбиемнең күзләре кебек карый иде. Бездән киткәч, 6 айдан соң ул гүриясе булды.

Кечкенә вакытымда әбиемә сеңлеңне табам диюләрем тормышка ашты. Язмыш шаяртулы бүләк ясады дип саныйм. Әби үзе генә күрә алмады. Сеңлесен калдырып кайтып киткәненә гомере буе үкенеп яшәде бит югыйсә. Йә ярый, урыннары почмакта булсын. Менә шулай дип тәмамлый үзенең хатын Әсләх әфәнде. Димәк, тормышта да мондый хәлләр була. Бәлки, сезнең тормышыгызда да язмыш бүләге диярлек хәлләр булгандыр. Шалтыратыгыз һәм языгыз безгә. Ләкин бүген җан тартмаса да кан тарта дигән темага сөйләшик әле. Кемнәрдер гомерләре буе Туганын бер күрергә тилмереп яшәсә, кемнәрдер арасыннан кара мәче үтеп гомерләре буе дошманлашып яши. Кемдер ерак туганнарын барлап туганлык җепләрен ныгытса, кемдер бер туганын белән араларны бөтенләй гәзә. Димәк, бүген туганлык хакында сөйләшик. Бүген туганлык җепләре нык микән соң? 5489

Егерме ике сәгать утыз ике минут язмышлар ярында тапшыруын тыңлыйсыз инде радио тыңлаучыбыздан килгән гыйбрәтле һәм кызыклы хат укылды. Язмыш сынавы, язмыш аертуы дип алыйк без аны. Хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, сез дә Әлеге тапшырның герое була аласыз. Аноним рәвештә хатлар язырга мөмкин. Э, безгә килеп тапшыра аласыз. Адресыбыз Яңа шәһәр 2719, Чаллы телевидениесе Күңел радиосы бер бинада язмышлар ярдында тапшыруы. Яки инде безгә шалтыратып та бәян итү мөмкинлеге бар язып алачакбыз телефоннан да. Ә инде бүген туганлык хакында сөйләшәбез дидек. Димәк, туганлык Җепләре бүгенге көндә ныкмы? Кемнәрдер гомерләре буена э, бер күрмәгән туганнарын эзләп, бер күрергә тилмерәләр шулай бит. Ә кемнәрдер араларыннан кара мәш үтеп, гомерләре буе дошманлашып яши, кемдер ерак туганнарын барлап, туганлык җепләрен ныгытса, кемдер бер туганы белән дә араларны бөтенләйгә өзә. Ә сезнең әйтер сүзләрегез, фикерләрегез булса, шалтырата аласыз. Димәк, 5489 егерме бер элемтәгә керүче бар, кабул итәбез. Охо. Яңадан җыегыз. телефонда гына өзеклек булмасын э, шалтырата аласыз элемтә җайланды булса кирәк яңадан кабул итәбез сездән шалтыраулар егерме сигездә он тугыз абоненты безнең элемтәгә керә ләкин килеп җитә алмый сезнең шалтыравыгыз әллә ерактансыз әллә юк ә кабул итеп карыйбыз Юк. Э, әйдәгез әлеге абонент телефонны куеп торыгыз әле башкалар шылтыратып карасыннар бәлки инде э, сездән соң җайланып китәр элемтә һәм сөйләшербез сезнең белән аралашырбыз сезнең белән туганлык җепләре бүгенге көндә ныкмы туганлык хакы хакында сөйләшеп үтәбез сездән сезнең белән Сезнең фикерләрне ишетәсебез килә. Нәрсә әйтә алырсыз бүгенге э, туганнарның үзара мөнәсәбәте хакында? Бәлки туганнарыгызга әйтер сүзләрегез бардыр. Бәлки сез без шул хәтле яхшы туганнар дип сөйли аласыздыр. Яки киресенчә дә булырга мөмкин шулай бит. Сөйләр идегез дә телефон эшләмәй бит. Кабаттан әлем тәзелде. Нишлибез? Угу, бу юлы юк. Килеп җитә алмыйбыз шылтырау. Әйдәгез болай итәбез. Барыбыз да бергә телефонны куеп карыйк әле. Куябыз һәм 548921 саннарын җыябыз. Шундый хәл. Андый хәлләр дә булгалый, кызганычка каршы, элемтә зөлә дә куя, зөлә дә куя. Чак кына сабыр итәбез. Кабул итеп карыйк. Алло. Ага, ага, исәнмесез. Исәнмесез. Хәерле кичләр булсын, тыңлыйбыз сезне. Хәерле кичләр булсын. Бик матур передачалар алып барасыз. Менә күп кешеләр чыга алмый да, мин әйтәм, туктале, мин чыгып карыйм әле. Чыгып сөйлим әле дидегез, әй бит. Әйе. Шулай дип сезнең фикерегез? Минем фикеребез
бу туганнарның э, хат буенча инде нәрсә әйтергә монда бик ул хәтле әйтеп тә булмый инде. Ходай балаларны яшьтән аерган. Минем исәбем э, әти карашы буенча аерылган бу балалар. Әгәр дә әти аермаган булса, ул аны читкә какмаган булса, бу балаларның язмышлары ике якта булмас иде. Аерылмаслар иде. Мин менә шуны уйлыйм. Ир-атның әзрәк салкынлыгы. Ә менә бүгенге көндә гомумән кешеләр арасында туганлык җепләре нәзегәймәде микән? Әйе, бар, ансы да бар. Кемдер бик Нык туганчыл, кайберләре хәзерге дөньяда байлык белә дә туганлыктан аерылышалар. Кемгәдер байлык җитми, берсе азрак, ныграк, матуррак яшәсә, туган-тумачасын оныта, ата-анасын оныта, ансы да бар. Не столько туганны гына, әти-әнине дә оныткан балалар бар, туганнар бар. Аннан минем әйтәсем килә, безнең, Керәшен халкы белән мишәр халкында җиде буын туганын да ташламыйлар, онытмыйлар. Ә менә безнең чи үзебезнең татарлар бик ул хәтле, мин әйтмәс идем, туган диеп үлеп бетә торган кешеләр түгел. Мхм.
Сез моны тормыш тәҗрибәсеннән чыгып әйтәсез, шулай бит? Әйе, әйе, мин үзем бу нәселләр белән дип әйтим түгел, нация белән аралашкан кешемен. Шуңа күрә күргәнем бар, белгәнем бар, аралашам. Алар менә шундый да тату, берсе өчен берсе җан бирә торган халыклар алар. Алардан кала мин руслар әзрәк шулайдыр дип уйлыйм.
Менә шундый фикер. Менә шундый кызыклы фикер әйтте безнең радио тыңлаучыбыз. Ярый, рәхмәт сезгә. Рәхмәт фикерегезгә күрәсезме. Э, димәк, милли э, тәрбия, милли үзаң да кешеләрнең үзен тышына зур тәэсир э, итә. Сездә нинди фикерләр бар? Хәерле кичләр булсын, исәнмесез. Хәерле кичләр.
Тыңлыйбыз. Әйе.
Чыкмам дигән идем дә, әлеге фикергә Тагын ши килер өчен генә чыктым. Ага. Нәрсә дисез? Менә мин мишәр дә түгел, ирем керәшен. Әйе. Ул якның да туганнарны беләм, үзебез мондый, чын татар дип әйтик инде. Һәм мин үземнең туганнарым белән чын күңелдән горурланып, үземнең иң зур байлыгым дип саныйм. Ә менә чак кына булса тавышланган вакытлар булмадымы? Юк, Аллага шөкер. Нинди генә төрле характерларыбыз белән бик төрле без менә дүрт кызбыз хәзер. Әйе. Э, авыр сүзләр әйткән чаклар була бер-беребезгә туган бит ул. Ул бит без аны кичерергә тиеш дибез дә бер вакытта да озайтканыбыз да кире кайтарып әйткәнебез дә юк. Бик тату яшибез. Менә ул безнең э, авылда да аны беләләр, күршеләр өчен э, дә бөтенесе безгә менә шака без генә түгел, тирә күршеләребез дә шулай. Ну, безнең семья бигрәк тә. Бер кисәк ипи йөз булса, без аны дүрткә бүлеп ашыйбыз.
Ерак яшисезме соң, ничек, бер шәһәрдәме?
Юк, беребез Горкида, беребез Түбән Новгородта, беребез э, Казанда, икебез Чаллыда. Менә ичмаса, таралгансыз рәхәтләнеп әйбит. Әйе, җәй көне олы апабыз э, Түбән Новгородтагысы кайта авылга, шуның янына кайтабыз, аңа авырга килмәсен дип без кайтып булышабыз. Ул безгә кайтуга бөтенесен ашарга әзерләп мунчасын ябып көтеп тора.

Әйе, аннары менә э, җан тартмаса да кон тарта дигәнгә дә мисал әйтим әле. Әйтегез әле. Безнең әниләр өч туган исән калганнар инде, авырлык берсе Хабаровскида, берсе Иркутскида, әни э, монда Татарстанда яшәгән. Һәм Хабаровскидагы абыйны мин бер генә күрдем, алар семьясы белән бер генә кайта алдылар. Һәм э, Казандагы апама шул Хабаровскидагы абыйның малае төнге 12-дә иптәше белән кайтып кереп тәрәзә какты ди. Өйдә яшь бала белән үзем генә. Бернинди курыкмыйча ачып керттем, төне буе сөйләшеп утырдык. Шундый якын булды, беренче күрүләр аларның бер-берсен. Менә төне буе сөйләшеп, шундый рәхәт булды. Чынлап та туганлык бар икән диде инде ул. Менә бу тарта икән диде. Кон тарту дигән сүз, чыннан да мисал булып тора. Кон тарту. Искиткеч. Рәхмәт. Менә шундый матур фикерләрегез өчен. Хөрмәтле тыңлаучылар, шалтырата аласыз. Сез дә бәлки инде Чыннан да араларыннан кара мәче үткән туганнар да бардыр. Бәлки алар бүген ничәтә беренче адымны ясарга белмичә торалардыр. Э, яки киресенчә. Шылтыратыгыз безгә. Эш якына вакытыбыз калып бара. 54 89 21. Инде төрле фикерләр яңгырады. Бу Өлкәдә бу уңайдан безнең әле килгән хатларыбыз да бар, чөнки э, юкка гына менә бу хакта сүзне башламадык. Туганның җепләре хакында э, шундый зур фаҗигаләргә китереп чыгарган туганнар арасындагы менә шундый э, мөнәсәбәтләр дә бар икән. Алдагы тапшыруларыбызның берсендә дә менә шул хакта да сөйләшербез. Бу чиракта Алла сакласын дияргә генә кала. Тагын бер шалтырау кабул итәбез. Алло.
Алло. Ә хәерле кич тыңлыйбыз сезне. Исәнмесез, Лилия. Исәнмесез. Ничек хәлләрең?
Аллага шөкер, тыңлыйбыз. Аллага шөкер. Бу Илива Тыртавыннан Гөлпәри Сәбиең иял. Әйе.
Мин барсына да кушылам акыллым. Э, үзең бер туган гына булсаң да, җә ирең ягыннан шулай туганнарны күрмәүчеләр бар. Анан ерак булгач син үзең бара алмыйсың, хат белән генә дә сөйләшсәң дә, ә, берең бай булып, берең ярлы булсаң да, береңне берең күрә алмыйлар. Шундыйлар бар безнең татар халкында, күбрәк шундыйлар. Ага. Ә менә үзегезнең гаиләдә ничә? Үзебезнең алты бала калдык без әтидән. Җиденчесе әнкәй авырлык калган иде. Төрлебез төрле җиргә таралышып беттек. Әйе.
Аннан соң җыелдык. Җыелганда инде үзебез ятыбыз юк иек инде. Хәзер без икәү генә калдык. Мин дә энем генә. Энем Мискендә яши. Бик кадерле бер әйбит.
Хәзер җырак күрергә дә менә төрле чаклар бик авыр чирләгән чаклар да бар. Менә хәзер дә үзем дә бик нык чирдем. Ул үскәнем туган ир булса, ир туганны бик якын итеп тора булмый аны, аның хатыны якын итмәсә, онсы да бар бит аның. Менә шундый хәлләр бар. Менә шундый хәлләрдә.
Ярый. Рәхмәт фикерегезгә саубуллашабыз. Сезнең белән дә инде э, хөрмәтле тыңлаучыларыбыз э, сүзебезне йомгакларбыз. Дуслар, җиңел чакта туганнар, кыен чакта терәк дигән халык мәкале дә бар. Бер корында яралып, бер чишмә суын эчеп үскән. Тамырларыбызда бер ата-ана каны аккан кешеләрдән дә якын кеше юктыр мөгаен.